Salam gadyrly watandaşlar, salam mähriban ildeşler, salam Halmyrat aga, hoş geldiňiz.
Waleýkim essalam, Oýly Çarybyna, watandaşlar hemmäňize salam. Bizem hoş gördük Oýly Çarybyny. Hawa, ine bu gün ýene-de hepdäň birinji güni. Hawa, näme planymyzda bar bolsa, sizde näme bar, mende näme bar, geliň, hawa, halkymyz bilen şu informasiýany paýlaşalyň. Başlaberiň.
Awa Halmurad aga üýtgeşik bir ulakan täzelige ýok, ýöne şu Türkmenistanyň şol öňki bolşy-da, ýene biziň daşary ýurtda okaýan e, studentlerimiz bar. Şolar ýene gözgyny ýagdaýda itiň ardaýagyndan suw içýärler diýseň hem bolýar. E, gaty dogry bolarmyka diýen şey diýseň, e, oglanlara gurluşykda işläp öz özlerini ölüme sezewar edip ýörenleri bar. gyzlarymyzam özüňiz bilýäňiz gurluşykda işläp bilenok emma eýlede beýlede köçä çykyp ýaňky bir ne bir çagalar özüniň tenini satyp şeýle ýagdaýlarda mejbur mejbur ýagdaýa düşüpdirler-de. E, şular ýaly. Indi e, näme etmeli? Bu gün görmeli adam açlygyna ölüp bilmez-ä. Indi şu meselede biziň ine Türkmenistanyň içinde ýaşaýan halkymyz bar-a. 2 million bolsa-da şol 2,5 million bolsa-da şu halkyň köp zatdan habary ýok. Sebäbi näme? Sebäbi internetler ýok. E, VPN gurnamaly, VPN gurnap e, öýünde kim VPN gurnaýan bolsa, çagalary mekdebe barýan bolsa, tutup telefonlaryny barlaýardy ýa kimiň öýünde VPN gurulan bolsa öýüne gelip kesip gidýärmişler VPN-i. Indi şol bir e, ýokardan gelýän sputnige çenli, şol sputnige çenli eýeçilik edýärler-de Türkmenistanyň nemeler, hökümetiň ýaňky režimiň adamlary. Näme üçin? Näme üçin beýle ýagdaý? Halk içindäki halk ene ata özüniň çagalarynyň ýagdaýyndan bihabar. Bolup geçýän zatlardan bihabar. Olar näme iýip-içmeli? Daş ýalamalymy? Daşary ýurtda. Bärden-ä Türkmenistandan-a pul gidenok. Goýbermeli, şol konwertasiýa edilmeli pulam gidenok. Ýa tanyş görmeli, tanyş kim görseňem pul bermeli üstüne. Pylança dollar geçirseň, pylança million manat bermelimişin üstüne. Şoň bermeli wzýatkasy bar. Oňa-da şapka diýilýär-de, başga dilde aýdaňda. Üstüniň şapkasy bar. Şony bermeli. Serediň ähli zat ene pula ýatan gynansagam korrupsiýany öz korrupsiýa garşy korrupsiýa garşy göreşýän edaralaryň ministrligiň özi edýär korrupsiýany. Öz naloglary özi salýar. Sen plança getirersiň welaýatlara da Sen plança getirersiň, sen plança getirersiň. Ine, dünki keminen iki sany esger oglanymyz bilen ýigidimizin eden gürrüňini diňlänsiňiz. Aý, gaty haýran galdyryjy zatlar bar-da, Halmada. Ol nalog salýamyşlar, salbam getiren nalog indi pul gelýär diýär-de, karobka, karobka pul gelýärmiş, şun şota-da depgi başlaýar diýär-de. Şol getirmeli puluňy getirip dur diýip depýän ekenler. Öň bir nime ba, türkmenleň bir ependi diýip bir şorta nime söz söz şorta şortaçy bardy da ependi diýip. Mhm. Şol aýdýardy, bir goňşusynyň diýä gölesi e, ýaňky boşanypdyr diýädi. Boşanypdyr goýun. Boşanan göläni urman daňylygy duran urýamyş da. Näme beýdýäň diýse goňşusy, näme beýdýäň o daňylygy duranda näme günä bar diýse, ýok, bulam boşanmasyn diýip urýan diýämsin.
Serediň.
Şo getirilen karobkaly pullar bar. Şo karobkaly pullar gelip dursun diýip urýamşyn, serediň. Hemä pul ertmeli, hemem taýagy iýmeli. Serediň režime, ne watandaşlar. Janyň ýanmaz ýaly elle. Siz ne şun ýalda, şun ýal režime dymyp otursyňyz. Men öňüm ýaňam bir gepleşik etdim, şo gepleşikde aýtdym. Dymmak diýmek bir režimiň edýän işine razylyk bermek diýmek. dymmak diýmek şo režimi gollaýan diýmek. Ine men şoň üçin hem şu ekrana çykdym diýip aýdyp berdim. Şol ýalanyň içinde ýaşasym gelmeýäni üçin ekrana çykdym. Şol poh pohuň içinde daş töweregimdäki bolup geçen gije gündüz ýigrimi dört sagat bolýan ýalanyň içinde oturasym gelmedi. Şo pohuň içinde oturasym gelmedi. Ine şoň üçin hem ekrana çykdym diýip aýdyp berdim ýaňja. Ine bu Halmurad aga şu siziň öz pikiriňizi aýdyp berseňizde watandaşlarymyza. Ene-atalara Türkmenistanyň içinde çagalaram o taýda aç, internedem ýapyk, pullaram gidenok, näme etmeli? Halk. Ha bolýar, Oýla Şarna, onda başyny şol ýaňy agzap geçdiňizde, ýaňky getirilen halkdan ýygnalan paralary şony yzygiderli getirip dur diýip urýarlar diýip. Gaty dogry, bi para şo ýaňky köşge pul getirmek, karobkalap, bi mesele Nyýazowyň döwründe ýola goýuldy. Bu barada ol togsan üçünji ýyldan başlap aýdyp geldik. Şol ýeme Aleksandr Žadanma? Yani şol ýemen e, Saparmyrat Niýazowyň pastelniçisi, pastelniç diýmek düşegini ýazyp berýän, şo e, ýatak jaýyna seredýän şol adam. Onsoň hem şol ýanky gupbaly köşk barda, ozal şol kompartiýaň köşk. Şoň podwalynda şu gelen emeleri, sowgatlary, pullary, korobkalary, tirýegi, geroini şo taýda ýerleşdi. Şondan soň onu başga döwletlere, milletlere nirä ugradylmaly bolsa şo taýdan gitdi. Şo karobkaly mesele ene ýanky bäş welaýatyň ýolbaşçylary her etrapdan bäşinji gün ýygnaýa bäş günüň ýemesini. Soňam altynjy gün bar şo köşkde žadana tabşyrýar. Žadan soňra ýeme ýanky bi Wiktor Hrampho dalažit edýä ene plan welaýatdan şu hepdede şunça million dollar geldi, plan welaýatdan şunça geldi, şunda e, plan welaýatdan şunça geldi. Ondan ol seredi otýar her hepdede salnan salgyt bar da olam bar. Şol pese düşdügi ondan şol getirip ýaňky şol welaýat ýolbaşçysyny öldür ýaly şol taýda ýaňky başla Embedan ol ýaňky 6-njy näme diýe bölümi şoň podwalyna salyp ýenjediler o döwür köşkde bagyşlap.
Hä, onda olary alyp gidip, Altynjan deli äkidip şo taýda ýençýän ekenler. Hawa, şo taý, şol, şol Nyýazowyň döwründäki şol e, kommunist partiýaň ol ýanky ýanky e, wepaly kommunistlerini şeýdip Nyýazow ýençýär. Onsoň bulary her alty aýdan çalyşyp başlady Nyýazow. Sebäp bular Puhans ýaly o 3 ýyl 4 ýyl oturarlar. Onsoň bir nebit wyşkalary ogurlap başladylar da Balkan, Niýaza da dur. Öz aralarynda o Atabaý Japar baý diýip tiriliň arasynda nebit wyşkalary paýlaşýarlar bular. Ine şo derejä gelip ýetdi Niýazyň döwründe. Onsoň bilen muny görýärdi o Puhans çölde ýöne kellesini çägä sokduryp ýöne ýok edýär. Şondan soň indi her alty aýdan ministr çalşygy başlar, ýa häkim çalşygy. Alty aý işledýär, aýyrýar. Biz olar ýöne ne danosak diýerdik-de, çaga-da dokuz aý ýatýar-da enesiniň göwnünde, bular alty aýdan çalşyrypdyr welçem. Ine şeýdip Nyýazyň döwründe ýola goýlan zat bi Gurbangulam ine oň okuwçysy elinden tälim alan, hemme zady gören, ilkinji-de bolup o Nyýazyň elinden owşanamşy, Şu zatlary ýola goýar, şu indi şoňa namys edip, ol menä elinden ogşadyp, sizem gelip meň iki satarymyň arasyna salam beriň diýerdi. Biz oň diňe salamyny görýärdik, ol içandan. Ekranyň aňynda näme bolýanyny göremzok. Şeýdip şu ministrler şu ylgap gelip nahadu şoňa eglip salam berýär. Ol aňyrda bürgüt garaşyp dur. Hawa, şondan gidenden aňyrda ol. Halmyrat aga bir zat üstümi ýetireýin-le, bir zat ýadyma düşdi şu taýda. Stalin döwründe, Stalin döwründe, Staliniň özi Çagalykda gaty gaty gaty bozgak bir bir neme bolupdyr-da, bezzat biri. Okadym.
Gaty gaty bezzat biri bolan, ondan bu bandit bolanda, ulully 20 ýaşdan soň 25 ýaş aralygynda banditçilik edip başlaýar. Ýaňky geçýän e, o wagtlar paýtunly geçýän ekende, neme, inkasatorlar bar. Banklar gidýär, o bankdan bu banka ýa bolmasa bir näme bir ýaňky pul ýa gyzyl altyn kümüş geçirilýän nämeler bar inkasatorlaryň näme şolary talap başlaýar magnatlar bar ýa magnat magnat adamlar olaryň öýüne baryp gönümel öýünden pastelli pijamaly zatly çykaryp alyp gaýdyp Hawa bir türm nemede neme ýerde gizlin podwal ýerde saklap urup ýenjip puluň nirededigini aýtdyryp ýa bu nemäň kodyny zadyny aýtdyryp şeýdip puly ogurlap şolar ýaly banditçilik eden adam şo neme e, Stalin diýilýän adam ondan soň Ol Lenin hem bilýän ekeni buny. Soň Lenin bilen sataşýar. Soň ikisi bile işläp başlaýar. Ol Lenin buň nämedigini bilýär. Şeýle garadan gaýtmaz kellekeserdigini bilýär-de, iýminde şol ölmezinden öňem Stalini meň ýerime goýaýmaň diýip ýazyp giden haty bar. Şony şony şol halka bilemok okapdyrmy, halkyň eline geçipdirmi şo hat, geçmändirmi, ýöne şonda-da şo şo hat geçse-de, Geçipdir öýdýän, po-moýmu. Şo hat geçse-de, Stalin şony eýtdi-beýtdi, Leniniň ýerine geçdi. Özi wožd bolup oturdy. Ondan soň näme etdi Stalin? Şo özüniň ýaşlygyndaky bandyçylyk eden döwründäki tanaýan adamlary şonuň bu aňyrsy, aňyrsy ýaňky geçmişini bilýän adamlaryň hemmesini ýok etdirdi. Tutup, daşa biri dagy gaçyp, gaçyp çykypdyr-da daşa ýurda, onam ady ýadyma düşenok. Trotsky, Trotsky, Trotsky. Ha, edil özi, edil özi, Trotsky. O gaçyp çykyp, bäş-alty ýyldan soňam yzyndan baryp ýetip, öldüripdirler.
Kerki bilen kellesini ýardylar. Hana, ana, şony indi ýadyma düşdi-de, şu wagt aýdyp otyrsaňyz, şol ýaňky Gurbangulynyňam edýän köp hereketleri, şol Nyýazowyň elini ogşaýan döwürlerini özi utanyp, indi özi prezident boldy-da, onam zol-zol ekrana, arhiwde suratlar bar-a, Gidenok-a, ýitenok-a. Indi şu zatlardan hem utanyp, şu döwürdäki ministrleriň köpüsini ýok etdi. Indi özüňizden aýdyp beriň yzyny. Hawa, ine şu soňra indi birek-birege miras geçirýär-de diktatorlar. Türkmeniň bir sözi bar, Öle çaryna, Ulu eşekden kiçi eşek bok iýmäni öwrener diýip. Ine, şular bir-birinden bok iýip, ine halkymyzy şu güne, şu derejä ýetirdiler. Indi şol studentli meselä dolanyp gelsek. Hakykatdan hem gynançly mesele. Men eýýäm şu fewralyň ýigrimi dördünden bäri, şol uruş turaly bäri gündelik şu mesele bilen gyzyklanýanam, işleýänem, onuňam aýtmak gerek watandaşlarymyza. Kime körek, kömek gerek bolsa, onam elden gelen kömegi, konsultasiýany berip otyr. Nirä ýüz tutmaly, nirä barmaly, näme diýmeli? Hawa, ine, baran ýurtlarynda, aý, ine, iki-üç aýdan yzyňyza gaýtarjak, gitmeli borsuňyz siz, sebäp ýaňky Türkmenistanyň raýaty diýip igenilýän ýeri bardy ýa-da ondan şo talary adwokat tutup ugradyp ine şulary hiç bolmanda bir ýyl ýa uruş gutarýança galmaly diýen konwensiýany görkezýärdi adwokat ýöne bulary halys türkmen görüp bilimsiz ylymsyz dilsiz görüp kowsak nirä kowsak gider diýen resep bu Bu taýdaky nemisleriňem ýolbaşçylary görüp dur-da, Türkmenistanda nähili režimiň bar, nähili gowşak halkyň bar, öz hak-hukugyny gorap bilmeýän. Bizem kowsak gider diýendir. Şuň. Kime gerek mugt çöre liderler? Ine, onsoň şu, şu zatlary çözüp otyrys. Başardygymyzdan, bize ýüz tutduklaryndan, hiç kime biz ýok diýip, hawa, döşünden iten ýerimiz ýok. Ýöne ýagdaý gaty agyr. Türkmenistanyň içindäki ene-atalar öz çagalarynyň düşen ýagdaýyndan bihabar. Şu iň uruşyň şumal iň agyr ýeri Harkowda. Şo taýdan, hawa, ine meň bilýänim alty sany gyz, şolaň ikisi ýaradar bolup, ýaralary iriňläp, ýüzi, gözi, aýagy, eli ine şumal ýemede, Germaniýada, biçeni ýalyp otyrlar. Hany Türkmenistanyň hökümeti? Hany munuň ilçihanasy? Hany bu çagalaryň ene-atasy? Näme üçin baryp bagryny gerip hökümetiň öňünde duran çagalarymyzy serediň, eýelik ediň, olaram Türkmenistanyň raýaty diýip. Ýok. Türkmenistan näme etdi? Ähli ýemany ýapyk goýdum. Soňky döwür eşdýänsiňiz öwi. Vpn-em işlänok Türkmenistany interneti çökerdiler. Näme üçin? Şu halk bilmesin Ukrainada bolup geçýän zady. Sen Ukrainada, Belarussiýada we Orsýetde umumy alaňda, ählisini alaňda ýaňky studentler bilen iş migrantlary ýa biziň Türkmenistanyň raýatlaryny ýüz müň adamdan geçýär şu üç respublikada. Şulara ýüz beren hökümet ýok, ýa şularyň emmesi ýagdaý bilen gyzyklanan ilçem ýok, sülçem ýok, hiç kim ýok, olýa çagy. Bular diňe köçede taşlanan ene-atalara näderin bilmän otyr ýurduň içinde. Bular kime ýüz tutjagyny bilenok, şeýle utanjaň, çekinjeň, adwokat gelende-de gürläp bilenoklar köp ýerde, gorkup, aý, bu, bu, muň aňyrsyna bir zat bolaýmasyn, Hawa, hawa, şu kömek edýärler ol soňra bizi indi terrorist diýäýmesinler, şu kömegem alyp bilmän oturarlar bar entek. Hawa, onam aýdaýyn halkyň ýöne diýjek bolýanym watandaşlar, şu çagalaryny ugradanlar, ýan ýoldaşyny indi işlemäge şu üç respublika ugradanlar, hawa, bir azajyk, hawa, sizem öz emeleriňize, ýakynlaryňyza hossarlyk ediň. Hawa, Hossarlyk edip, sen aýtdyň-da ýaňy şol ustudentlere asla hiç zat geçenak diýip. Beterem beýle däl eken. Maňa berilen maglumata görä, elbetde ony barlap görmeli. Şu dört welaýatyň ilatyna hiç hili pul geçirenak, ustudentlere ýa ýaşlara. Emma Aşalyňkylara, şu ustudentlere. Soň gelip Aşgabatda şular goh galmagal turuzmasyn diýip, ýuwaşyk bilen ýaňky şol Moskwa gatnaýan reýsler bar. Bu samalýot zat deme ýaňky bir uçýan reýsler bilen. Şo taýdan şular ýaňky korobkalap pul akydyp, şo taýda şulara paýlap berýämiş diýen habar geldi maňa. Ýöne men anyk bilen kim akydýa, kim paýlaýa, bu ýöne şol ilçihanalaryň üsti bilen edýän ekenler-de, esasanam şol ýaňky be ýa. Tatarystan, Kazandaky, Başgyrdystandaky hem Moskwadaky e, hem de e, Astrahandaky ilçihanalar şul işe gatylşan diýip aýdýar. Barlak göreris, eger tassyklansa soň hemmejigini ne halka getirir. Halmyrada, o nähili kanun bolýa, özüň korobkala pul akidip bermek, o nähili kanun bolýa? Hany hökümet, hany banklar, hany e, transfer edilýän nemeler, konwertasiýa hany, hany Western Union?

Ony ekläp, saklap oturanam ýene-de biziň öz halkymyz. Ýurduň daşyna çykarylan bendeler şu gazanan gazanjynyň deň ýarsyny ne yzyndaky aç oturan maşgalalaryny unutmaly. Hökümet olar hiç hili çykda diýdenok. Bäkilerem gyrlyp galsa, içindäkilerem gyrylsa olara peýdaly. Ine şeýdip genosid edip halkymyzy ýitirim edip otyrlar. Togsan birinji ýylyň.

Içerki iş ýok. Men, men anyk mysal bilen getirip berdim. Işläp oturan, indi şol men Balkan welaýatyna alýan, tanyş ýerim bolansoň, dogup, ulalyp gören zatym bar. Şol otuz, geçen asyryň otuzynjy ýyllarynda ýa basym mine ýüz ýyl bolýar-da, şol Türkmenistany sowet zamanynda ondan öňem nebit çelekenden çykarýardylar-da. Bir doganlar Nobel bar, Nobel ýa-da Laur, Laur, Laur, Laureat ýa premiýasy aýdylýar. Şo iki dogan owo. Nobeller şo owo. Çelekende Bakuda nebit çykaryp şony aňryk äki diýen ekenlerde. Owo beýleki şo Alfred Nobel şo dinamiti oýlap tapany üçin şo şoň ähli puluny şo baýraga goýýarda. Indi diýjek bolýan zat şo döwürden bäri. şol ýaňky Kaspi kenarýaka oturan türkmenler, o taýda ýomutlar hem bar, o taýda gökleňler hem bar, o taýda gerkezler hem bar, garadaş, nämeli, gyzylinjik, garinjik, gaty sanasaň gaty kän bular. Şular şol nebitçi bolup işläp geldiler. Indi sowet zamanyny alsak, ýetmiş ýyl, soňraky zamany alsak, ýene otuz ýyl, ýüz ýylda On guşak nesil nebitçilikde işläp, ylym alyp, bilim alyp, ine, şol nebidi ýöretdiler, ýa nebidi çykardylar gaz bilen Türkmenistan. Moskwanyň Gubkin adyndaky, ine, nebit-gaz institudyny gutaryp gelen spesialistler. Dogry düşüniň, olara köçeden tutulyp getirilen çopan däl, ine, barana şo wiçka eýelik etdik. Şolaryň hemmejigini hökümet ýörite ýok etdi, işinden aýyrdy, mahrum etdi. Ýerine-de getirip Orsýediň işgärlerini goýdy we Tatarystanyň. Indi şu türkmeniň nebidi, gazy nirä çykýar, nirä ugradylýar, näçe mukdarda, näçä satylýar, bilýän adam ýok. O Gurbangulam o keýpine o tirýekden ýa geroindan doýup indi aýdym aýdyp indi heşelle kakyp ýöýek özi telbe ýaly bolup. bir şäheriň içinde. Oglam ondan enaýy däl bolçan. Ine şeýdip biz ine bütün millet bolup ine şular ýaly ine çukuryň düýbüne düşdük. Bizden başga erbet ýaşaýan döwlet ýok. Şu hatda şu Demirgazyk Koreýa diýilýärdi. Şu taýda-da şolaryň şu diktator ýolbaşçysy halkyna çykyp göwünlik berýär, näme diýýär, ýaragymyz bar diýýär, o diýýär, bu diýýär. görkezip durdy. Ýa balyklary bar şol. Bizde ho deňiziň balygyny tutmagy aňyrda dursun. Indi deňize baryp düşünmek hem gadagan edipdirler suwa. Sebäp nämemiş? Gurbangulyň neberesi, ogullary, gyzlary, agtyklary, çowluklary, olaň dogany, ilen çalany şol Kaspiý deňizine gelip, ine şol e, e, ýagty bir skarosnoý katerlerde gezim edip ýüzýärler. Şony halk görmeli dälmiş. Kenara barma haky ýokmuş halkyň. Indi ne ne derejä düşürdi? Bu gulçulyk dälde näme? Türkmenistan men ozal bundan bir 25 ýyl ozal aýtdym da, bu Türkmenistanyň türmesem, bu Türkmenistanyň daşam ikisi deňleşdi. Olar diňe simiň içinde otyr, bularam serhetdäki çekilen simiň içinde. Ikisem çykyp bilenok-da azatlyga. Ine şol. Gorbaçowyň döwründe bäş ýyl, on ýyl gowy adamlar birazajyk gowy düşünjesi artyp, garaşsyzlygymyz barada, öz gelejegimiz barada alada eden adamlar boldy, hereket edenler boldy. Bular hem edil ýöne gowy pürreledi-de, ýene-de halky towuk-ketege saldylar. Ine şol, şonuň üçin indi şu günki gün gaty gynandyryjy ýagdaý, watandaşlar, bir çagalaryňyza bir eýelik ediň-ä! Eý bir ene bolup, ata bolup köçä zyňarsyňyz. Siz onda siz nähili ynsan bolýaňyz, men düşünip bilem. Kimden gorkup siz çagalaryňyz bilen pyşyrdaşyp gürleşýäňiz. Olaryň bärkilerem aýdyp bilenak düşen ýagdaýyny. Ýaraly bolduk ýa şular ýaly. Ene-atasyny gorkuzmaýyn diýip, hökümet şulary yzarlaýmasyn diýip. Asla izolýasiýa. Ine şeý düşüp durlar. Rus dilinem bilenak. Bile nädip onda Orsýetde, Belarusda ýa Ukrainda bir okuw okaýar. Maňa onam aýdyp berdiler. Şo diňe zaçýotka. Hmm.
Almada nime nimeňiz kesildi internetiňiz Ony garaşyp göreliň.
Gynaçlym bolsa onam aýtmaly gowy indi maňa. Bar Halmyrat aga arasyna kesildiňiz bara ýaňky ýerde. Začýotka diýen ýeriňizde şo taýdan soň kesildi. Täzeden gaýtalaýyň. Hawa začýotka owa ondan soň şolara pul tölenmeli bolýada. Owa şeň şo začýotka pul berip soň okuwyna-da gidenok bolar. Okuwa gitmedi. Okuw okamasa diňe şo gaty kagyz alyp yzyna dolanmak üçin ýurduň daşyna çykarlar howwa. Aý hiç bolmanda dört ýyl, bäş ýyl şu taýda dynç alyp keýp çekip gideli soň ýurda baramyzda näme bolsa şo bolar diýip. Şo pula okan ene-atalaram para bilen peşgeş bilen çagalaram şuň ýaly. Onsoň görä biz nähili kadra garaşmaly bulardan howwa. Şular ýaly bolupdyr. Ine şeýle bol şa. Hamrada ine Sewerni Koreýa bile deňeşdirýärler da Türkmenistan. Deňeşdirer ýaly däl. Sewerni Koreýa bolýar, daşyna çykaranok halkyny. Režimi režim o taýda dowam edýär. Ýöne halky aç däl. Olaň hersiniň özüniň wezipesi bar, işleýän edarasy bar, okaýan mekdepleri bar, bilim berilýär, berilýär. Hawa. Ýöne bir şu ýurduň daşyna çykyp bilenoklar. Ýöne olarda-da bar-a hemme zat. Olar aç däl. Köçede öňüne şlýapa goýup köpük diläp oturanoklar-a. Her kimiň özüniň işi bar, edarasy bar. Bardyr erbletde, elbetde, garyp ýaşaýanam obalarynda, çeträk ýurt, çeträk ýerlerde. Ýöne türkmenler ýaly, olar ýaly bir gaty garyp düşen däl-ä. Okaýan çagalar okaýar, hawa, puluny töleýärmi, töleýär nemesiniň uniwersitetleriniň. Ol Türkmenistan şolar bilen deňeýärler-de. Türkmenistan beter ötürdi olardan. Ötürdi.
Ha dogry. Ol çarna indi başga meselä geçäýeli. Şu mahal maňa düýn habar geldi-de. Ozal men Balkan welaýaty barada aýdyp beripdim bir topar ýa-da gepleşigimizde. Indi şu gün ine seň dogduk depäň Mary welaýaty barada maglumat bar. Onam aýdyp bereýin. Ine, Mary welaýatynda on bir sany etrap bar. Diýip, maňa ine şular ýaly habar geldi. Şol etraplaryň ýaňky altysynda, ýagny Baýramaly etraby, Mary etraby, Murgap etraby, Sakarçäge etraby, Wekilbazar etraby, Mary şäheri, ine, şu ýerlerde ýaňky agzalan ýerlere işe girýän GAÝY bar, ýaňky ýol gözegçilik gullugy. Şoňa işe girmek üçin para bermeli. Paraň mukdary üç ýüz million bilen bäş ýüz million manat aralygy diýýärler, köne pullar. Ony men täze pulda näme bolýar, onçasyny bilemok, ine, maňa gelen maglumat şu. Şu alty etrap, bäş, alt, bäş etrapda, birem şäherde, Maryň özünde, ine, üç ýüz million bilen bäş ýüz million aralygynda şol köne puldan ýa manatdan para berip işe girmeli. Indi galan, demek, bäş etrap bardy, ýa Garagum etraby, Serhetabat etraby, Tagtabazar etraby, Türkmengala etraby, Ýolöten etraby, Bularda kän düşewünt bolmansoň, ýaňky gaýyň işgärlerine olaryň bermeli parasy iki ýüz million bilen üç ýüz million puluň aralygynda. Bu hakyky maglumat, gelen maglumat ene. Indi bi ýaňky pul berip işe girenler näme edýär? Indi olar işe girmek üçin o taýdaky gaýy işgärleriniň hem sany çäklidir. Işläp ýören birine götüni depip kowýarlyk, obrazlaýyn aýtsak, ýerine düşýänki para bereni goýýarlar. Belem bir kile işläp munem depip kowýarlar. Soň ýerine ýenem birine samsygy getirip goýýarlar. Şeýdip pul aýlaýan eken. Indi bularam bagyşla guduzlan it ýaly şo beren parasyny üç-dört esse almak üçin köçeden maşyn geçiren aklyr diýer-de gaýylar. Indi Maryň ilaty, welaýatyň ilaty şo maşyn sürmeden geçende awtobus bilen gatnaýarlar diýerdi. Sen saklan adamsyna jerime salýarlar diýdi. E, jerimäňem öwe salynýan ýemesi, häzir men saňa aýdyp bereýin, bäş ýüz müň manat ara başlap, iki million manat aralygy köne pulla. Bäş ýüz müň manat hem iki million manat köne pulla. Adamlaryň aýlygy ortaça aýlygy bäş million dip ýazýarlar maňa ugradym muny maglumatyny. Onsoň bir Hawa. Ine, ine şeýdip bu duzlap halka gün beren agaýlar bir halk näme etmeli gaty çykgynsyz ýagdaýa düşdi bu ýerde. Adamlar şol gapysynda bar bolan ulag bilen öz gününi güzeranyny aýlaýar, dolandyrýar, ýa biri ine taksi sürýär, ýa biri başga bir iş bilen meşgul, ýa mellegine gidip gelýär, ýa söwda-satyga gidýär maşyna ýük ýükläp. Boldy gutardy, indi o zatlar ýol beren aktýarda, bir bir gaýam däl-de şu ýüz bir gidip barýanka näçesi saklaýar sen hemmesine bermeli-de. Hakyt, bular atagedaýçylyga ýatypdyrlar, hawa. Indi Şu ýerde hökümet aýdýar, biz ine korrupsiýanyň garşysyna göreşmelilik. Lellimiň ogly bar. Ine Serdar Miskin Sokar. Ol aýdýar, ine korrupsiýa garşy göreşmelilik bolmaly, parlamentde karar çykardylmaly ýa-da atasy. Göreşýän bolsaňyz göreňzokmy şu zatlary? Indi arada iki-üç gezek aýdyp berdim, öwran-öwran ine Balkan welaýatynda Nebitdagda edilýän işleri, şonuň jelephanalar barada, şonuň naçalnik milisesi barada, gaýyň başlygy barada. Indi halk maňa ýazýar-da, Halmyrat aga şo çykyşyňdan soň şu ikisiniň-ä sesi çykanak diýýär-de, ozal halka ulukjyn berýärdiler, köçä çykarlyk ýagdaý ýokdy diýýär-de. Şol şo seniň çykyşyňdan soňra diýýär, Indi şol halkyň öňünde görünen akdy. Hmm. Eger şu düzedilýän döwlet bar bolsa, ine ýaňky Maryň welaýat gaýysynyň başlygy familiýasy Mürtäý. Mary şäheriniň ýaňky gaýysynyň başlygy Juma Täşli. Ine parafor. Ine, millionlap dollar günde alyp, soňam ýaňky şol Nyýazowyň döwründe ýola goýlan parany äkidip, indi Gupbaly köşkde Gurbanguly we onuň oglunyň öňüne dökýärler. Bir diňe Mary barada. Lebapda-da şeýle, Daşoguzda-da şeýle, ýaňky-da Balkanda-da şol aýdyp berdik. Bir şu içinde oýnaýan pul, şu halka kän degilmeýän ýer, olam şol nahal. Oň gorkusy bar, meň oturan şäherimde ýa welaýatymda halk bir gozgalaňa galmasyn diýip. Şonuň üçin daşyndakylar içine salanoklar, ol üçin. Düşünýäňmi bular edýän? Onsoň şol indi şo oňa-da halk gynanypdyr. Indi biz indi şu şahlymyka diýendir-de, biz ahally diýsek, indi şol o iki sany esger aýdyp ber-de, Biz ýaňky esgerler daşyndan gelen bolsa siz adam däl ofiserler salamlaşan agam ahyrly ofiserler ýaňky bi esgerler başga welaýatdan gelen esgerler ýa ofiserler bilen deň tutanaklar özi. Ýene gelmişek diýýär. Hemmämizem bir ýurduň adamsy. Ine şu derejä ýetiripdirler halky. Bu gutaran. Mundan aňyrda men näme bardygyny men aýdyp biljekkä sebäp halkyň düşünje derejesi şu ýere gelipdir-de, diräpdir, petik edip. Ýöne, hawa, maňa aýdylýan zat, hawa, şol diktatoryň jyny düşüpdir şu mahaly iki welaýata. Esasan, şo Lebap bilen Marin ilatyna. Näme üçin? Sebäp bu ilat, hawa, derdiň agyryny bular çekip geldi-de, ine, tupan turanda-da, sil gelende-de, ýene näme bolanda-da, hawa, agram şolara düşýär. Sen bular gowy. Ukyply halk ikisiniň hem welaýatyň adamlary. Hem zähmet söýer hem ukyply. Hem söwdadan hem biznesden aý nämeden aglasaň ine başy çykyp oturan adamlar. Indi şulara indi göripçilik edip şular basyp ýatyrýar. O daşoguz bilen balkanyň adynam tutanok sebäp o taýdan gorkanoklar. Şoň daşyda laňyrdy ýatdy, gyraç ýatdy çägäniň içinde. Balkanyňam elinden hemme işlerini aldy, kadrlary gyryp gutardy. Oň içinde indi bir ýaňky ýokary bilimli adamam galmady. Meň deň-duşlarymda indi köpüsi ölüp gitdi. Indi şol taýda galan bolsa ýüzden on adam galan. Ýok. Galanlarynyň soň Nyýasowyň döwründe Pohnamaň netijesinde ýa şol bilim sistemasynda ýetirilen adamlar hany tans oýnap geldiler. Bular mine Lellimiň hem ýetişdireni şol. Hezil. Nädip sürseň sürübermeli döwür.
Dogry şu neme Halmyrada Maryda bir wagtlar meň bilýän zadym gaty baý adamlar kändi. Ýurda gaty kän baý adamlar. Şu bar welaýatyny gürrüň berýände siziň sesiňiz kesildi ýene. Şol şo döwürde 90-njy ýyllardan soňra gaty baý adamlar kän ondan öňem bardy ýöne bildirenokdylar-da. Ýöne edil şu soňky togsanjy ýyllaryň soňky ýyllarda baýap başlan adamlar özleriniň zawodlary, özleriniň fabrikleri bardy, adamlaryň kiçi kärhanalary bardy, özleriniň otelleri bardy, adamlaryň özüniň ýaňky maşyn getirip satýan, söwda edýän öz urlary bardy. Adamlar ýaňky getiren maşynlarynam arenda nämä berýärdiler, ýaňky aýma-aý tölegli aňsat halka aňsat aňsat usulyny edip nagtyna bazardaky ýaly nagt satanokdylar-da. Ýaňky e, aýma-aý geçirseň hem bolýar diýip şolar ýaly halka ýeňillik döredýän biznesmenler bardy. Şol biznesmenleriň häzir birsem galmandyr meň eşitişime görä bary bizneslerini ýapypdyrlarmy, ýapylypdyrmy, krizis bolupdyrmy, ýagny bankrot bolupmy, garaz, gepiň gysgasy adamlara bizneslerini köýdürmäne e, köýdürer ýaly mümkinçilik döretdiler-de şu režimiň adamlary. Getirilen aňyrdan getirilen şu maşynlar bar, ýygy-ýygyna maşyn getirýärdi, hemä bir halky ekleýärdi ýaňky biznesmenler. Maşyn getirip beren oglanlara äkidip şo taýda biledine çenli töläp maşyny orsýetden getirip sürüp gazagystanyň çöli bilen sürüp getirip bereni üçin näçe dollar pul berýärdiler eline oturan ýerine bir hepdede gidip gelýärdiler-de şo bir hepdäň içinde pesli pul gazanýardy oturan işsiz oturan oglanlar prawaň bamy hawa ba Onuň münýärdiler samolýoda äkidýär, puluny töleýär, ýatak jaýyny töleýär. Gaýdyşyna maşyn alýar, bir on sany, ýigrimi sany maşyn alsa, on sany, ýigrimi sany oglana-da pul töleýär-ä ol. Şu dige getirip bereni üçin ep-esli pul töleýärdiler, şoň ýoluny. Şo döwürde bilemok, müň dollarmy, nämemi, indi ony doly biljek däl, ýalan sözlemäýin, ýöne şu gidip getirip bereni üçin. Ol ýorklerinden daşary, otelinden, iýjek-içinden daşary. Meň diýjek bolýan zadym, şol oglanlar şeýle baý oglanlardy, bir maşyn, iki maşyn dagy podarka-da edip bilerdiler olar öz garyndaşlaryna, ýenesine. Ýöne bular arenda berýärdiler. Arenda diýýänim, arenda berýänem bar, kredite berýänem bar. Kredite berende, aýma-aý geçirseňem bolýar diýip. Ine şol şol oglanlaryň maşynlary çölde ýatyr. Bekdaş bilen näme aralyk bar-a? Bilýän habarym bar. Tamojny bar ha nemede. O Gazagystan bilen aralykda. Şo taýda tamojda ýatyr. Gazagystan bilen Türkmenistanyň serhedinde maňyşlaw dur. Şo taýda ýatyr, gum gum basyp, çöl çöldäki maşynlar. Näme üçin bular Türkmenistanyň ýaňky kanun karar karar kabul ediji adamlary bar. Ýagny mejlisiň bolsun, halk maslahaty bolsun, prezidentiň özi bolsun, şu wada indi mejlis hiç zat çözenok, prezident çözýär. Şolar karar kabul edenlerinde halka öňünden aýdylanok. Ine gara maşyn ýa gök maşyn getirmek bolanok. Planjy ýylyň planjy aýyndan başlap getirmek bolanok diýip halka telewideniýede aýtmaly olar. halky bir giden pula sokmaly däl. Il, millet karz pul alyp gidip maşyn getirýär, o maşynlaram geçiribilmän ana nemede ýatyr gum basyp çölde. Sebäbi geçirmek bolanok, yzyna äkideniň bilenem kim äkitsin ony yzyna? Ýene-de pul çykdajy bolýar yzyna äkitmek üçin. Ýene-de şonça adama, ýene şonça adama pul bermeli-le, äkitmeli yzyna. Äkiden soňam yzyna eltip aljakmy o maşynlar, alynmajakmy belli däl. Käbir oglanlar maşyn getirende beýlesi beýlesi degen ýa bir gowy däl reňki sypan, kraska sypan maşynlar hem getirýärdiler, köne maşynlar. Olar bärde bejerdip, üstüne pul berip, täze edip, ýalpylladyp bazara çykarýardylar satmaga. Ony eder ol yzyna aljak adam ýok aňryk. Orsýete eltenim bilenem. Indi men diýjek zadym, diýjek bolýan zadym, şol hökümet bar, Türkmenistanyň kawiçkanyň içinde hökümet diýip atlandyrylýan zat, şular karar kabul edende halka aýdanoklar. Ine, näçinji ýylda, iki müň on ikinji ýyldamy, Ýalňyşmasam iki müň on ikinji ýylda karar kabul edildi. Bäş ýyldan ýaşy uly bolmadyk maşyny kabul etmek bolanok Türkmenistanyň içine salmak bolanok. Ýa on birinji ýyl şol ýa on ikinji ýyl kabul edilen. Onam hiç kim aýdanok. Bilnenogam o zatlar. Gitdiler, getirdiler bir giden maşyn, ýyl ýaşy uly maşynlar, 5 ýyl, 6 ýyl, 7 ýyl, 10 ýyl geçen maşynlar getirdiler. Getiren soňam tamoşynda ýyzyna gaýtarmaly, salmak bolanok. Näme üçin 5 ýyldan uly bolmaly däl maşynyň ýaşy diýip aýdýarlar. Hany kanun, hany karar edilen, hany gazetlerde, hany žurnallarda, hany telewideniýede aýdylmaly aş zatlar. Şeýdip halky köseýärler. Halmyrat aga, şeýdip garyp düşürdiler. Ýörite etdiler. Ýani indi şo biznesmenler ýok. Şo biznesmenler beýleki Türkmenistanyň içindäki oturan beýleki watandaşlarymyzam işsiz oturanlara iş berýärdiler. Iş bilen üpjün edýärdiler şolar. Düşünýäňizmi? Ha, düşünýän oýla şaryna şol men bilýän men şol ýaňky Mary welaýatyndaky şu Işewür ýigitler, ýaňky biznes ýöredip ýörenleriň hemmesi dagap gitdi, kimsi Orsyýada, kimsi Belarusa, kimsi Türkiýä, kimsi Ýewropa çykyp, Dubaý diýdi, näme diýdi, ine, öz kärhanalaryny açyp işläp ýörler. Ýöne şolaryň sargydy, ýa salgydy, bagyşlaň, şolaryň salgydy Türkmenistanyň içine girmeli-dä, içinde ýaşap, hem adamlara iş bererdi, hem döwlete salgyt törärdi. Döwletiň borjy graždanlardan, raýatlardan salgyt ýygnap, şony döwletiň ýaňky harajadyna harç etmek gerek zatlaryň zerurçylygy. Bizde hiç zat ýok. Ine şol, şonuň üçin indi şu taýdan indi diýjek bolýan zadym indi aýdyp berdik. Welaýat gaýyň başlygy indi Mürtäýew, Mary şäheriniň gaýysynyň başlygy Juma Täşliýew, ikisem korrupsioner ikisem ogry howwa ine jenaýatkär ikisem parahor ýygnalýan millionlaram äkidip köşge dökýäler aşgabada howwa şony etmeýän bolsa onda ertir aýyrsyn şol ikisini wezipesini şu halkyň öňüne çykaryp sud etsin ol aşgabatda on kilometr tizligini ýokary sürüpdir ýa bäş kilometr eýle edipdir diýip ol bigünä adamlary ekranyň öňüne çykaryp saýyklap oturandan ine Her ýylda siziň gaznaňyza ýüzlerçe million dollar getirýän haramzadalar jezalandymy halkyň öňünde? Eger siz hökümet bolýan bolsaňyz, ýa döwlet bolýan bolsaňyz, hany munuň Içeri işler ministrligi, hany munuň prokuraturasy, hany munuň mhmsi? Hemmejigi boka batan korrupsiýada. Bularyň hiç birisi döwlet üçin işleýän adam ýok şu edaralarda, Weli Çary. Otuz ýylda Ol şulaň hemmesiniň aňyny diňe pul, pul, pul, ýenem pul. Birinden almaly, aňryk geçirmeli, iki arada özüňe ýelmeşip galan iki prosendini bäş prosendini alýaň, galanyny üpjün edip durmaly gündelik. Şony etmeseň, sen hem ine owadan depä gitmeli. O Mülükow on ýyl ulanyp, soň öýme elindäki hemme gyzylyny, puluny, ýany gördüňmi, öý guşuny, üýş. Elinden aldylar, jaýlary, maşynlary bilen, ýany indem çüýräp gitdi. Şolar ýaly ministrleriň sany-sajagy ýok, Nyýazowyň döwründen bäri. Ýüzlerçe. Ýöne beýleki ministrlere şu görelde-de däl, sapagam däl. Şu öz öňündäki ministrleriň hiç birisiniň abraý bilen işinden gitmedigini ýa-da pensiýa çykmadygyny bilip dur, ýöne gowy, şu bir ýylam bolsa iýeýin diýip, ine, şu şular ýaly, ine, açgözlük bilen şo wezipä topalýarlar. Türme başlygy aýdylyp berilişi ýaly, şol bir million dollar berip girýär. iki ýyl şu tar türme başlygy bolmaly. Iki ýylyň içinde şol iki million edip özüni almaly. Soň boşatmaly şo wezipäni, öňünden aýdyldy. Ýa başga türmä geçmeli. O taýda-da pul bermeli. Ine. Ine, biziň sistemamyz şol Orly şarynda. Bolmasa şu ýerde tamamlaý ýa siziň aýtjak goşjak zadyňyz barmy?

Ine baryp gelip ýeten günümiz ine şu. Her kim dymyp oturýan bolsa diýmek şu režimi gollaýar diýmek. Menden şeýle düşünýän Halmyrat aga. Halmyrat aga doňdy öýdýän ýene-de. Şu internetiňiz-de gowy däl siziň. Sesiňiz hem ýok. Sesiňiz hem Siziňki doň. Ol çaýmy siziňki doňdy. Meňki däl. E meňki doňdumy ýa? Hawa.
Ýöne hoşlaşaýyň şu ýerde soň çatarsyň. Bolýa bol, bol watandaşlar sag boluň göwünlikçe. Internetimize arasynda gelip gidip dur bagyşlarsyňyz. Bizde ýagyş ýagyp dur şondan bolaýmasa. Mümkin. Bor onda. Hawa watandaşlar sag oturyň. Hawa. Oly şanyja çagalaryň üçin sag boluň örän minnetdar. Hawa indi birinji güne çenli.
Sizem sag oturyň saglyk görüşeli. Bolýa sag boluň.